Вӑл Пушкина юратнӑ теҫҫӗ. Апла пулсан ун чӗрине? Илешнӗ чи паха поэзи ҫав илӗртнӗ хӗремӗтне. Этемӗн пултӑр йӑлт илемлӗ.
Ҫырса хурать вӑл пӗр тӗлте.
Сӑн-пичӗ, тумӗ, ӗмӗтленнӗ ӗмӗчӗсем те, чунӗ те.
Тата ҫырса илет ҫавхарсӑр пӗр хӑйшӗн ӗмӗрлӗх ҫакна. Вилсессӗн те ху юратмасӑр ҫынна ан чуптутар хӑвна. Ак ҫакнашкал чӗкеҫ чӗриллӗ Этем кӗрет вут кӑвара. Чи аслӑ юрату та ҫилӗ Ӑша чикке-ха хыптарать. Тӑван ҫӗршыв, мӗскер сансӑр?
Тесе вӑл шухӑшлать хастар. Сана чунтан-пардан савмасӑр Юратӑва эп тивӗҫ мар. Чи аслӑ юрату вӑл – эсӗ, чи аслӑ ҫилӗ вӑл – тӑшман. Ӑна тӗпрен ҫӑлса илмесӗр телей те, канлӗх те ҫук ман. Пӗлетне, Шурик, эс мӗскершӗн? Пурнаҫҫӗ ҫӗр ҫинчи ҫынсем.
Тесен пӗрре хӑй шӑлӗнчен-мӗн тӗпченӗ Зоя пикенсе. Унта хӑйех каланӑ уҫҫӑн. Ҫапла хушать ҫынна ыр чун. Эс тӑрӑш хӑвӑн халӑх хушӑн, ун ӑраскалӗшӗн чун. Пӗрремӗш юрату-мӗн халӑх.
Ҫак ҫитӗннӗ чипер хӗрӗн унпа хӑйне вӑл уйрӑлмаслӑх ӗмӗрлӗхех тӗвленӗ-мӗн. Вӑл Пушкина савса вуланӑ. Тен, асӗнче ҫавна тытсах ятне те Таня вӑл суйланӑ хӑйне йӑлтах вӑрттӑнлатса. Чӑн вырӑс чунлӑскер Татьяна хӑй те пӗлмесӗр мӗн чӗнне. Раҫҫей хӗлне пек кӑмӑлланӑ ун вырӑсласси виленме. Хӑй те пӗлмен, ҫук, ку ӑнланнӑ шакламине те, сивӗне. Куҫа уҫма хал ҫук тӑманлӑ кунне те мӗншӗн савнине. Ӑнланнӑ, пӗлнӗ пирӗн Таня. Хӗлле, ҫулла кунта кӑна анми-сӳнми хӗвел ҫуталнӑ, пил тунӑ ирӗклӗ ҫынна. Ҫавна хупласшӑн, сӳнтересшӗн, ытарайми ҫав хӗвеле тӑшман сӗмсӗрленет кӗресшӗн ҫӗршыв чӗри варинелле. Ҫавна, ҫав хӗвеле ҫап-ҫутӑн ялкӑштарас тесе ялан. Пӑшалтытса тупайӑс турӑн, Вун ҫиччӗри хӗр партизан.
Ытарайми, анне, мӗнле пурнатӑн-ха? Мӗнле сан вӑй-халсем? Сывах-ши эсӗ халь? Анне, май пур пулсан, ҫырсамччӗ кӑшт кӑна. Ӗҫӗмсене тусан эп пырӑп хӑнана. Ҫапла ҫыру ҫырать хӗр амӑшне кӗскен. Хӑй темшӗн Шекспира аса илет иккен. Аса илет пике яш Гамлет пӗр-пӗччен. Хӑй ашшӗн мӗлкипе сӑмахлани ҫинчен.
Сывпул, сывпул, ан ман, ан ман мана, тесе ҫырса хурать паян ак Таня ирленсе. Ыран вӗсен ирех фронт урлӑ каҫмалла. Отрядӑн чун пӗрре мухтав комсомола.